Wɔ ame yi ke gaƒoƒoea me nèle o TV ŋuti tso keke gaƒoƒo ɖeka nye ya eye nèwɔe be yeagado ka kple mí akpɔ ale yi ke nusɔsrɔ̃wo le edzi yi ke egbea. Enye dzidzɔ tɔxɛ aɖe nam be egbea nye kple wò mígado go. Nɔ gbɔnye eye nàdo ka kplem le gbɔgbɔ kple ŋutilã me siaa. Míakpɔ ale yi ke míawɔe atu eƒe duɔ ɖo nenye be eyae nye wò zi gbãtɔ yi ke nèle wɔnae kpɔ mí. Pan-Afrika ƒe program yi wòko wɔ na mí nya be yevugbe program ye wònye. Eya koe nye eŋe program yi ke míwɔ na mí na ŋkɔe be Domenyo. mesɔ akpɔ o. Mide míakpɔ míaƒe tɔgbuiwo. Emɔ ka dzi wotoɔ hafi lɔlɔ̃ nɔ wo domi? Mɔ ka dzi wotoɔ hafi ɖekawɔwɔ nɔ wo domi? Eye nenema ke, mɔ ka dzi wotoɔ henɔa agbe didi? Mía tɔgbuiwo medie kɔdzi abe aleyike kɔdzidede li egbea o ɖi. Ke nuka gbɔe wotso? Kpe ɖe ŋutinye. Zi geɖe mígblɔna be nunya di do ya si metunɛ o. Ɖe susu ma ta, nye teƒe ya nɔnɔa mefia nusianu nyanya o. Ɖewomahĩ mɔnukpɔkpɔ koe wònye hesu asinye. Susu ma ta nenye be míele wɔna ya wɔm ye wòzu be nya aɖe yi dzi meyina nyuie o. Ale nèsee ame si mede de ƒo ye mèsee kpɔ o, ye nèdi be yease na neku ɖe enu yi ke le fu ɖem na wò susua. Míaƒe kaƒodzesi yi ke nàto aŋlɔ wò mesi dzi sua ko toa eyae nye zero five zero three four four seven five five zero, zero five zero three four four seven five five zero. Eyae nye míaƒe message number yi ke nàtsɔ WhatsApp. kple wò message ɖesiaɖea to teƒe ma vɔa womeyɔna nɔmba ma o ye nenyenmake wɔnae wɔm míelea míehiã ne amesiame ƒe kpekpeɖeŋu wo hã wowɔ ne nɔwɔm egbea míaƒe momo nɔmbae nye zero two four three zero two four three four zero eight zero eight six zero two four three four zero eight zero eight six mele teƒe ya kple asiwò me dagadu. Ye nenema ke nye mɔ, nye mɔɖaŋudɔwɔlawoe nye titi kple sewa. Míete ge kpɔ eyi ke míate ŋu awɔ. Nɔ klalo nenye be megblɔ nya aɖe mede de ƒo oa, ɖɔm ɖo nakɔe to message nam. Ale be eve duawo ƒe nu yi ke bu nye míaƒe dekɔnu yi ke míblɔ afɔ nɛa, míakpɔ mɔ edzi míato awɔe ɖo. Medi be mayi, just two minutes ye vɔ be I will be back.

Le gagugluɔ va ye wònye dzidzɔ manyagblɔ nam be nekpe ɖe ŋtinye ye nexɔ dzigbɔɖeme yi va tu wò. Nyitsɔ yike nye woku ɖae va yia? Menɔ mía de ŋu mí. Ale be magblɔ be yike woɖo nye fia ame ɖa dzɔgbe aɖe ne du bliboɔ be nye fieɖuɖua manye e tsatsa me ye teƒe me yi wɔkee mewɔkeo. Ke bonu yike mehiã tso eduɔ gbɔe nye be woakpe ɖe ŋtinye. ale be mía fiawo, míaƒe ame tsitsiwo, dumegãwo kple ɖekakpui kple ɖetugbuiwo katã le dua me. Wokpe ɖe ŋutinye ale be edua, teƒe yi wòle tso ƒe gbogbo nye ya teƒe ma koe wògale ne míatu dua ɖo. Ɖe susu ma ta, nyitsɔ kɔsiɖae va yi ya ƒe wòkuɖa, yi ke nye nyitsɔ kɔsiɖae me míele fiae ƒe wòkuɖa. Medze agbagba va ʋu kɔmpiuta lab ɖe míade ʋu mí gɔmedzesukua me ale be, ɛɛ, Hafi maʋu la abi, ame gblɔ be, Mekpe nye fiawo, eye meɖoe ɖe wo katã woƒe ŋkume kple dume tsitsiowo. Míwo katã míewɔe. Meɖe, meɖe gbe na wo be, Efiaɖuɖu fifia meganya vodada la bɔ ƒe nya ko wònye o, elabe Ghana dukɔa, eƒe asi mate ŋu asu dukɔ ɖe sia ɖe alo míaƒe sukuwo kple tɔtɔwo o. Ele be míawɔ eyi ke míate ŋu awɔ. Ɖe susu ma ta, nye fiawo hã wokpe ɖe ŋutinye. Gbedie míayi ɖe ʋu me, míeva kpɔ kɔmpita lab yi ke me ʋu ne ʋu me RC. Primary school nyi tsɔ kɔsiɖa e wo ku ɖa ye va yi. Ne mie gbɔ va, me le nu ƒo ge tso e computer lab ŋti.

míede ŋu mí gɔmedzesukua ŋu mí RCKG and Primary School woƒe eh, computer lab yi ke mi ŋu na wo ma medi maza mɔnukpɔkpɔe ada kpe ne eh, hame enuka ɖekakpikpi ɖetugbiwo katã le ŋu mi duwo me elabe eyi ke nya mo dzagbagba kɔ computer vea Magblɔ be wo hã wodze agbagba ɖe sia ɖe xɔ yi ke me míwɔ dɔ ɖoa, woawoe dzra xɔ me ɖo. Ye nenema ke nye fiawo dometɔ ɖeka yi ke woyɔna be Tɔgbe Aƒeti, vɔ ame geɖe yɔnɛ be Faifaifa, ye hã dze agbagba ale gbegbe be ekpa desk ɖekaɖeka me fɔte hekpe ɖe kɔmpiuta la be ŋuti mítsɔ nɛ. Ke mele edom ɖa ʋu mí vidzidziwo katã le aƒe kple gbe sia be ɖe fifia eɖo nye kple dziwò. be míadzra mía de du, edu ye ke le mía si ko nye ʋu mí. Ta Christmas si egbɔ ɖi, míwo katã mi gbɔ va mía de ye vɔ be home coming, mía nɔ anyi, mía bu tame ale yi ke du na yi ɖe ŋgɔ. Gbedagbe ne wo hã, ewɔ ame yi ke le nye kpɔ ma, wo hã dze agbagba be edu yi ke me ne tsoa, wo hã wɔ ɖe ne duɔ. Me nye du fiɛ ɖeɖe, me nye du fiɛ, míwo du fiɛ ɖeɖe ye koe ate ŋu awɔ ma. Eyi ame wɔa me ɖo enu yi ke wo na wo yɔɛ be tɔgbui Akɔso Educational Foundation. Te magblɔ be foundation ma ƒe agbagba dze dza ye mieke ɖe enu mawo ŋuti. Ewo ye le nye kpɔ Mawu hã ate ŋu awɔe awu ema. Mina midzra mía de duwo ɖo ale be míadzudzɔ blugbedziwo yi elabe ne ge le blunyigba dzia, akpɔ be edu vi sue aɖe ko wònye vɔ ale wolé be ne dua ewɔe be ne míwu suku nɔa mínɔ teƒe ma yi. Mina míagbugbɔ va aƒe. Ame ŋutɔ ƒe akplekɔea yɔwɔ be akplekɔ. Ame yiwo kpe ɖe ŋutinye nyitsɔkɔsiɖae va yia wo dometɔ aɖewo nye Sista Victoria Bia ŋu. Nena mi CD blave ye nema ke nye Gather Wise CD wue nena mi. Efo Anthony Hehie tɔ nena mi 50 Ghana CD wue ɖekɛ nena mi. Linus Dovɔdzɔgbe na mi CD blave vɔ ɖekɛ ye nema. Efo David Ameteku CD wue nena mi. Kenneth Kudjo Tsawodzi na mi CD blave. Frank Kumuzi. CD bla tɔe ɖe na mi ye mie mama Patience afi asia ŋgbɔ na mi CD bla atɔ vɔ ɖekɛ ke mie nɔ yi ke wo yɔna be Mrs Cacho vɔ ame geɖe yɔna be mama vi ke wo hã wo didi wo dɔda sie wo nye be na kpe ɖe ŋtinye egba gudu gudu gudua na be wo wɔ ne nɔ ewɔ me elabe nu ɖeka dzɔdzɔ nye be mi le ŋkɔ aɖewo se nye ʋe ŋkɔ aɖewoa ne menye be program yɔ anyi mele ŋkɔ mɔ se ge o wo hã wo tɔgbe ŋkɔ ene etɔe Egbea dzagbagba be wòŋkɔ ne eɖi. Ame aɖe yi ke wo kple mi de suku kpɔ, ame aɖe yi ke wo kple mi nɔ du aɖe me kpɔa, nase ŋkɔ le TV dzi. Pan Africa TV. Madze babiawo gɔme egbea vɔa, ebe wona menya be birthday, wobe ame aɖe, ame aɖewo le woƒe dzigbezã ɖu, birthday, birthday. Ta mayi teƒe ma afi madze wɔnawo gɔme. Míenɔyi ke woyɔna be Lydia. kle ge. Lidia kle ge eviwo be egbe kɔsiɖa ye nekpɔ ƒe bla asiekee, ninety years, Lidia kle ge. Wona menya be batɔwoe nenye, batɔtɔe nenye, vɔa èle ɖeɖe do fifi lae. Viwo yi ke woyɔ be Natania, Mawu ƒe, Natania kple Mawu ƒe mɔa, wɔwoe tsitre le ƒomeawo katã ƒe afɔdome be yewole Yehowa Mawu ƒe dzɔgbenyui dim na wò, wobe nenɔ agbe le yewo ŋuti ʋɛ hafi nàyi ɖe tɔgbeawo gbɔ. Ke ne mí eyi ɖe, míayi ɖe edzia, ame evelia nye Vero ame tɔwo go. Vero ame tɔwo go. Vɔa wobe ŋkɔ yi ke ame geɖe nyana kpɔe ko nye Delanane. Ɖela nane viwòwo be, Nye tsɔ blaɖa yi va yia ye nye wò dzi gbe zã. Viwò yi ke nye ɖela, Moses, Wi, Willy, kple Sophia wobe yewobia Yehowa Mawu ƒe agbe didi na wò. Wobe, Ale tete nèle agbe ɖe yewo ŋutia, enyo wu be nàbu ta ɖe yewo gbɔ. Ta wole Yehowa Mawu ƒe yayra kple agbe didi biam na wò. Emae nye mía tɔwo ƒe babiawo ke. Nye producer ebe ye nɔvi yi ke woyɔna be Hannah Dagadu, Peace Dagadu kple Caro alo Caroline Dagadu ye bia egbea ŋkekea ƒe dzidzame na mi. Ebe, Tso etsɔ dzoɖa yi ke me miegege ge ɖoa, enu nyui nu sia nu yi ke miakasia nezu. Yaira, Hannah dagadu, Peace dagadu kple Caro alo Caroline dagadu, eya tso asiwò me, Lily dagadu, egbɔ. Míadze míaƒe wɔnawo gɔme. Gbã, biabia gbãtɔ tso Kofi Kaiser, Kofi Kaiser Agbleze, gbɔ. Ebe tɔgbi metsi le eŋenyigba dzi ye megale eŋenyigba dzi ko. Medi mabia be ɖee, eem, le dekɔnu me míenɔ nane yɔm be Mami Wata, Mami Wata. Medi mabia be Mami Wata ɖe ŋegbe wònyaa, ŋkɔ ŋegbe ŋkɔe wònyaa? Le nyawo nyateƒe mea, le nye nusɔsrɔ̃ manyi me ke ɖe eŋuti le teƒe aɖeke be Mami Wata eŋe ŋkɔe wònyɔ o. eh, ne ge ɖe eme, ne le ɔbie me, wogblɔ be wɔata ma gblɔm yɔ le, ye nye wɔta alo shi. Míɔ ʋegbea, mi me yɔ shi be wɔta o. Ta ne nye be ʋegbe wonye, ke ɖe míegblɔ be shi. Ta nye me nyi nenema yɔ. Vɔ mía tɔgbuiwoa nu ye yɔ mɔ le be ma mi wɔata, wo yɔe be tɔkɔsu. Le ʋegbe ma, mi yɔ nu ma be tɔkɔsu. Ekpɔ be eh, míaƒe nuyɔyɔwo gba me le abe ale yi ke nuyɔyɔ nɔa nyi tso gɔmedzedzea nɔ. Ta akpɔ be nu geɖewo yɔ mí legba. Eva nye xexeame ƒe ŋgɔyiyi, nunya, sɔsrɔ̃ vivivo, kple míaƒe susu yi ke, eyi ke nu wòva bubum vɔ la mía. Míva zã míaƒe susu kɔ le nanewo kpamee. Ta magblɔ be enumɔa menye nenemae woyɔe o. Ta tso gbedzia, ne miadze si mamiwata ƒe ŋkɔ le ʋegbe mea, mía tɔgbuiwo yɔ mamiwata be tɔkɔsu. Èkpɔ be míatsɔe ko be enua, nanewo abe aziza, Menye ʋe gbeŋkɔ mie tɔgbuiwo menye nenema woyɔ enu ma gbɔgbɔ o, nye gbɔgbɔ mae mie tɔgbuiwo moyɔe be aziza o. Gbeto ge, gbeto ge ye mie tɔgbuiwo yɔ azizae. Ta ne ge ɖe dekɔnu ma, ame yiwo ɖu ŋu le dekɔnu, ame yiwo se dekɔnu gɔme nya dekɔnu ƒe ke nyuia, wowo moyɔe be aziza o, woyɔe be agẽ. Gbeto ge mae, ge mae ye mawɔwo tso dzi va le yɔm be agẽ. Mele ɣeyiɣi di ge ale be enu yewo katã mi kpɔkpɔ ŋgba. Even aƒeme lãwo abe dadi kpli tɔ mawo, mi tɔ gbo me yewɔ nene mɔ o. Ŋkɔ le nu mɔ si mele ɣeyiɣi di ge ava gba nu mawo katã me ale be mia se wo gɔme nyuie nam. Tɔgbi teacher do tse nye ya. Enyee nɔ wo yɔm nenɔ nu fia mi kple nye suku viwo. Egbea me di be na na ɖe ŋkɔ yewo katã gɔme nam to kuku ɖeɖe me nenye be ɣeyiɣi le. ŋti o ke ne bia ko mi ŋti ɖo ge na ɖi tɔgbi ebe wonɔ tɔgbi ŋkua tɔgbi ŋkua ɖo yɔ be ako agbo dza dzakpata agɔ ganu tameklo alo tameklo kpɔxa goka ye ne nye be mayi ɖe dzia hiã kple funugbi Emm ŋkɔmewo katã nèyɔ va yia? Míetɔgbuiwo yɔ ŋkɔ mawo katã be dzikuidzikui ŋkɔ. Ne ame aɖe le vidzĩ wòkuku, wòle vidzĩ wòkuku, wòva dzi ɖeka wòtsi agba, wotrɔ amea ƒe ŋkɔ. Nenye be amea meyi ɖe edɔ ƒleƒe o ko ye ŋutɔ wole aƒeme ko wòfu wòva wòdzi ko ɖevia tsi anyi. Wotsɔ ŋkɔ aɖewo tɔgbi yi ke manye amegbetɔ ƒe ŋkɔ o na ɖevi mawo. Ŋkɔ mawo dometɔe nye ŋkɔ yiwo katã yɔm nèle, tameklo, kpɔxa, goka, agbo, e, nukanuka, agɔ kple tɔtɔ ma katã. Míyɔ ŋkɔ mawo katã be dzikoedzikoe ŋkɔwo. Ame aɖe ate ŋu atrɔe anɔ, anɔ ŋkɔ ma tɔm le ahanuƒe wòava zu ahanu ŋkɔ nɛ. Gake ŋkɔ ŋutɔ ƒe gɔmedze, gɔmetsoƒea ye nye, e, dzikoedzikoe ŋkɔwo. Ke eyi ɖe edzi be hiã kple funugbi Le mía tɔgbuiwo ƒe e woƒe ŋkɔtsɔtsɔ le dekɔnu mea, nusianu yike mía tɔgbuiwoa wɔa le ŋkɔtsɔtsɔ mea, wowɔnɛ ɖe ɖoɖo aɖe nu ye wodina kokoko be ŋkɔa neva ɖe susu aɖe ta. Ta ne nye be ame aɖe kple srɔ̃ wole fukpekpe me alo wole hiã me, ehiã kame me hafi wova dzi via, ne nye ŋutsu yɔyɔe be hiã, ne nye wònye nyɔnua yɔyɔe be funugbi. Ta míade dzesi nenema. Tɔgbi, ŋkɔnye nye Kɔku, metso Agave Asidohui, vɔa mele Suhun. Medi be nàɖe ŋkɔ ya gɔme nam, enɔ fu ɖem nam gudugudu, elabe ŋkɔ gãe wònye, Degenu. Mewɔ nukunu be nèbia biabia o, elabe Degenua, míenya be agave degenu le tɔgbi degenu ok degenua enye ŋkɔ aɖe yi ke wotsɔ na abe aha ma ŋkɔ ene gake egbea eva zu abe ame aɖewo ƒe tɔgbe ŋkɔ alo zi ŋkɔ yi ke gava zu aha nu ŋkɔ hã ne ame aɖewo vɔ le ŋkɔ tsɔtsɔ nua ŋkɔ ya aha ma ŋkɔe wonye enya gbee nye be ɖe ɖewo die genu hafi die alo ànya nyuie be nane li womewɔ o ne nèwɔ nu ma kple ame aɖea, amea melɔ̃lɔ̃ go. Le kpɔɖeŋu me, gbemelã yi ke míeyɔ be dzata enye lã yi ke eɖua eŋu lã ɖesiaɖe. Míatsɔe ko be dzata mlɔ anyi le alɔ̃ dɔm. Ye ko egbɔ̃ neva tsi tre ɖe dzata dzi aɖo aɖuɖɔ kɔ le edzi. Edi ge le dzatama ŋu. Egbɔ mae, eva yi di ge le dzatama. Le esime wònya be ge ma ye va yi dia, yemete le enu nɔ gɔ o. Susu ma ta tsitsi wogblɔ na be ɖi, de ege nu hafi nàdi ge. Ewɔ abe mekɔ azɔ ɖi. Ɛhɛ. Susu ma ta wòle be nànɔ Pan Africa TV kpɔm. Mele tɔnye si nu woganɔ nu srɔ̃m, anɔ nu fiam. Wò hã tɔwòe nàwɔ koa? Kpe ɖe mía ŋuti. Míaƒe mumuɔ nye zero two four three. four zero eight zero eight six zero two four three four zero eight zero eight six. apɔtɔ bebie be ɖee ebe zi geɖea mía tɔgbuiwo nɔ gbɔgblɔm be ʋe nɔ nya se ʋegbe ɖe sia ɖea le gbegbɔgblɔ aɖe me ko be ʋegbewo. Ame aɖewo hã woyi edzi hegblɔnɛ ɖe wò programmee dzi fibe nye nye programmee dzi be eŋawo nye ame gbãtɔ. Tɔgbui, le enye mo gbɔgblɔ me ɖe, ɖe nète ŋu wɔ numekuku aɖe hekpɔ be eŋawo nye ame gbãtɔ mahã? Megblɔ le nye nufiafia me wɔbe kɔsiɖa tɔ kple kɔsiɖa eve yiwo va yi be, Xexeme ƒe gɔmedzedzea, ame aɖeke mele xexeme, yeka nye magician o. ate ŋu anya le yi ke xexeme dze gɔme, teƒe yi xexeme dze gɔme tsoea, emawo katã míaƒe susu ye ko míkɔ nɔ numa kpam nɔ gbɔgblɔ. Susu ye tame geɖe nɔ nu yewo gblɔ be míewɔ ʋɛwo, míenye ŋgɔgbe la nye be, le nyawo nyateƒe mea, dekɔnu yiwo katã le xexemea, ne lé ŋku le míwo aʋawo, míaƒe dekɔnu mi, míaƒe dekɔnu de nu dekɔnu ɖe sia ɖe me le du ɖe sia ɖe me. Nu sia nu yi ke dukɔ ɖe sia ɖe nawɔa, eʋea woƒe dekɔnua ede nu nu mɔwo katã me. Ne ge ɖe dukɔwo mea woƒe nuyɔyɔ aɖewo, woƒe ŋkɔtsɔtsɔ aɖewo kple tɔtɔwoa, eʋea wo woƒe ŋkɔ de nu nu mɔwo tɔgbi me. Enu mɔwoe wòzu be ye ŋuti minɔ susu mawo bum tsoe be anye be ɖewohĩ miawoe nye ŋgɔgba na mi. Eh, mi tsɔe kɔ ke nyolo. Program yiwo me va le gba ɖi. Be va ɖo hafi va xɔ street ɔta la. Eh, question sɔ nyi me to ɖeke mo ɖo kume le agbagba jem ta. Mi mi mi. Ebe We, ɔbe babia ma nɔ koe ko wo ga trɔ ga ŋlɔ zi gbɔ zi eveliɛ. Ebe nenye be nyateƒe wò nye ɖi. ke susu katã eŋawo le fukpekpe dzi egbea. You see, le nyawo nyateƒe me, míetɔ gbewo mekpe fu va yi o. Gake enu yiwo va dzɔdzɔm egbea kpɔe ko nye be míva le kɔ ɖum. Eŋawo va le kɔ ɖum. Ekɔɖuɖua ye wɔe be míaƒe nu geɖewo va ge le mía si. Elabe ne ame aɖe nye dekɔnutɔa, meɖua kɔ o. Enu ma koe nye míaƒe fukpekpe yi ke kpe mí va le egbea. Tɔgbuimedie ma bia be ɖe vovototo kae le bomenɔ kple dzɔgbese dome mahã? Enu ɖeka ko wònye, ese ɖeka ko amesiame tsɔ va agbetoea me. Bomenɔ. Nɔ be bomenɔe nye nuka? Menye nu gbagba aɖeke nyo le teƒe aɖekee o ye wogblɔ be mamo. Ne ŋutsu dɔ kple nyɔnu ye esiɛ kɔ ɖe nyɔnu me, esiɛ hafi wòabla azu ʋu azu amegbetɔa? Nɔnɔmee menɔ nu mɔ wole gaƒoƒo ma mea, ye mía tɔgbuiwo yɔ be bomenɔ. Medi be magakɔ ŋuti ake. Meyɔ be bomenɔe, mele abe ale yi ke míawo Kristotɔwo míenɔ anyi kura mía, míaƒo nu tso Mawu ŋuti abe Mawue, ɖe wòtu exɔ le dziƒowo kple e, ge, o, Andzia Gabriel kpuitɔ Yesu Kristo hã le. Nye kple nyɔnu mídɔ vɔ, evi gbɔ nava do tso me. emɔe dzi ɖevie toto ge eʋu yi ke nye ŋutsu ƒe ʋu va tsaka nyanuwo ƒe ʋu hafi wòva zu ɖevi. Eʋu ma mɔe dzi tom wòle bablam. Etɔtrɔ ge ʋua va zu abe elã aɖewo me ene. Ato lã mɔa me ʋu kafi azu ame mɔa me. Emɔe dzi tom wòle kafi le nu ma wɔmee. Ne wòva bla ʋua eva zu wose. Wose ma ye va zu dzɔgbese. Enu ɖeka ko wònye gake gɔmesese ye mele eŋuti abe ale yi ke minyɛ nene o. Wow. Tɔgbi zi geɖea wo nu fefio nya nu sesem nam vɔ me lɔna gbeɖegbeɖegbeɖe be ya ƒo nu tso Western Togoland ŋti o. West Togoland yi ke nye miwo eŋawo mia ƒe dukɔ ɖe nyateƒe nyae wo nye be dukɔ ma ate ŋu aga nɔ wo ɖokui si maha? Tɔgbui, medi be nàgbã eme na mí. Le nyawo nyateƒe mea, enu mɔwo didi, ye mate ŋu aƒo nu tso eŋuti kpata nenema o. Mede dzesii be nɔ be Western Togo lãna, woawoe nye amekawo? Míwo katã míenya be le eƒe akpe ɖeka alafa enyi blaene-vɔ-ene me, 1844, a, ye Yevuwo ŋutɔ wova yi wɔ takpekpe aɖe le Germany ƒe du yi ke woyɔ be Berlin. Wona ŋkɔe be Berlin Conference, teƒe mɔ yevuwo ŋtɔwo tɔ asi akɔ le wo ɖokui si ye Afrika dukɔa wo mɛ kakɛkakɛ le wo ɖokui si ye wona ŋkɔe be map. Ɖo to nase nya nyuie. In 1844, yevu yiwo katã le ɣexe me wo ŋtɔ wo tɔ asi akɔ le wo ɖokui si ale be wo ŋtɔ wo ta wo ma dukɔwo katã me. Ghana kple Ivory Coast yevuwo ŋutɔe dea liƒo mía dome. Ghana kple Togo, woawo ŋutɔ dea liƒo mía dome. Gbanɔ be Tɔgoa yi ke wole tɔgbui agɔkɔli ƒe kpɔkplɔ ta. Tɔgo yi kekekeke va do ɖe keke teƒe yi ke miyɔ be Mɔnɔ tɔsisi. Tso Mɔnɔ tɔsisi ƒe akpa yi ke va de nu teƒe yi ke miyɔ yɔm be nu ka ne meɖo ŋku teƒe ma ko ma yɔe. Teƒe mawo ƒete kpe ɖe eŋuti va ge ɖe eʋe nyigba dzi ege ɖe north even mahama president mahama wo katã wo dui emɔ tsoa wo katã wo le tɔgo me gaƒoƒo mɔ me gake ko va wo va wɔ map wo va ta map gaƒoƒo ma ma yi wo ŋutɔ wo ma mi ɖokui me teƒe ma ye nu gome masɛ masɛ dze gɔme tsoe ma ta ko va wɔ nu va gana no ɖokui si togo hã no ɖokui si ta wo ma ya dze ma dze ma nutɔ wo no xexeme pete control ale be Míwo katã míva kpɔe de dzesi be le xexeme ƒe aʋa yi ke wowɔe le eƒe akpe ɖeka alafa asieke kple wuiene me, 1914, la, wova ɖu Germans dzi wòle be woadzo. Ta wodzodzo mi ye wova xɔ anyigba. Teƒe ma ke wòzu be France kple Britain woawɔ aʋa tae. Wova ma Togo me la kpa ve. Ye Englishtɔwo hã be yewoale míwo xɔm ye Togo hã hetsi míetɔ Francetɔwo si me. Gake Womekpe le Ghana ti o. Le yevuwo ƒe nu woƒe nuƒoƒo me afia be wobe míawo míaƒe dukɔe melolo ye teƒe meli míatu e ep e aleke wogblɔ habɔ kpuitɔtɔ mɔ la anɔ agbe le eŋti o. Talib atsɔ mi kɔ kpe le Ghana ŋti abe xɔɖasi dɔ ene. Ɖe susu ma ta yike woda wo na ŋkɔ be prebisait. Prebisait ma nɔ ko lɔ be ale wogblɔ be refrɛndɔm. Ee, ao. Gake nuyio wɔ nye be wona míenya nyuie be ame yiwo katã le tɔ ŋua, wole, wole Ghana me xoxo. Woyɔ míɔ gaƒoƒo ma me be Transvolta Togoland, ta tɔ ŋu pekiawo katã, aŋlɔ duɔwo katã, gbozo me, ee, dzodzekpuitɔwo katã, wobe wole Ghana me ta wome da kɔ. Ta gaƒoƒo ma mea, dzodzeƒe to ta ava ge ɖe nuka? aɖakru nuto me heyia wɔwoe dakɔ kple ameyiwo le hoo pe enuya kpa ŋdo kple tɔtɔ mɔ kɔ dakɔa woɖu Ghana eh, Togo tɔ dzi miva kpe le Ghana ŋti. Gake nuye dzɔ nye be ele be woawɔ gɔmesese gbalẽ aɖe da ɖe be enuye mi wɔe ele be sɔsɔ mi na sɔe wanɔ mie domee nenye be president tso Ghana ele be wo vice na tso mía gbɔ. Nenye be president tso mí mía gbɔa, vice na tso mía ewɔwo hã wo gbɔ, wo me wɔ num o. Ke ame yi ke va kpɔ akɔdada dzi gaƒoƒo ma me yi ke wo yɔna be Espinoza ye gblɔ be no. Ye va yi gblɔ ne Queen Victoria yi ke nɔ anyi gaƒoƒo ma me be ele be woaŋlɔ agbalẽa le kɔ da ɖe eƒe bla atɔ̃, fifty years, megbea ne woabia míɔ dzidzime yewo vava ge gbã be ɖee enu yi ke mía tɔgbuiwo wɔ ƒe gbogbo va yi ɖe, ɖe mí lɔ̃ le edzia? gake wogbɔ womeŋlɔ agbalẽ ma o. Agbalẽ mae ye Tɔgbui Papavi Hogbedotɔwo bui be ɖewohĩ woŋlɔe kafi woɖo asi dzi ye yome ti mɔ le elabe gaƒoƒo ye me Hogbedotɔ tsoa ye nye Fifty Years yi ke woda akɔ. Ta le se nua, ele be woatrɔ bie miwo katã be ɖee Plebiscite ma milɔ̃ ɖe edzia? Enu mɔ veve sem ame aɖewo le ye wo be ele kokoko be miawɔ nuka miwo hã miaɖe. Masi le teƒee elabe Ghana dukɔ ƒe se nua, ame aɖeke mekpɔ mɔ anye Ghana vi didi ate kpɔ be yeaka Ghana nyigba aɖe be nenɔ eɖokui si o. Ye ta hafi be esie bla amewo yiwo katã le Volta Region be ate ŋu awɔ Noins gake meganɔ Ghana du me hafi nanɔ Noins o mɔ elabe esie nye be ne nye le ne nyanye Ghana vi le Ghana dukɔ me koa mekpɔ mɔ ate kpɔ be yeaka Ghana ƒe glɔgui aɖe be ye hã nenɔ eɖokui si o ne ewɔea

Cecilia nya via, aŋlɔwoe wònye, vɔ ele mía gbɔ le Panafrica gɔme teƒe ya, nena mí CD ewo. Ye nema ke nye eh, Patience afi, ok eh, mexlẽ va yi, ye nema ke nye míanɔ Faustina adzo ʋe mega, nena mí CD ewo. Martin mɔdo, Martin atsu mɔdo ya, nena mí CD eh, wue eve. Yiman, Yimmanuel. Eh, Emmanuel Hena Opoku. Ok, Emmanuel Opoku nena mi CD bla ashieke vɔ ɖekɛ. Ye ne ma ke nye Atan Li Ayina. Nena mi CD bla vɔ vɔ ɖekɛ. Victor Kɔkunyo ɖeka CD wiatɔ ye nena mi Francis Kanle. Nena mi CD wuiɖekɛ David akpɔ CD wuiɖekɛ John kɔbla nuxoxo CD wuinyi Johnson Gabi agbeve CD bla atɔ yi nenemake nye Ben dzitɔ numadzi CD bla ve Kwame aguze Nena mi CD bla ve Richard ale Richard ale Nena mi CD wuiɖekɛ Jupiter kpodo na mi CD alafa ɖeka Prosper amekafu CD blaevee ne na mi Samuel Samuel uh, Paitia Atali. Ok, ne na mi CD bla atɔ. Esi nam klutse CD we ɖeke. Israel nyave ɔkɔresa CD we atɔ ye ne na mi John Agbovi. CD blaevee ne na mi Bernard Ŋgɔyiyi na mí si ɖi ewu ye nenema kee nye mía fo yi ke woyɔna be Samuel Samuel gblɔe kpɔ na mí si ɖi ewu. Delali dziwɔnu si ɖi wuiɖekɛ, Daina do atakli nena mí si ɖi bla eve, Mike panibli si ɖi wui atɔe nena mí, Rosemary kugblẽnu si ɖi bla ve, Winfred soku si ɖi bla vevɔ ɖekɛ, David Daniel ame ku Daniel ame ku na mí CD blave vɔ atɔ Francis Mate Ogbe ok Francis Mate Ogbe CD bla atɔ vɔ ɖekɛ ne na mí ye nema ke nye Chenwell Asafo CD ewo Mawie na Eric Tɔmekpe CD wo Evans Amuzu Glakpe CD ewo George Gatogo na mí CD blave Christopher

Abraham ame nigbo siɖi bla tɔ̃ ye ne na mi awu dzi, awu dzi, Joseph siɖi bla ve ye ne ne ma ke nye Agnes tame klo na mi siɖi bla eve. Ema bia be tɔgbi ebe susu ka tae wo gblɔ na be efia wo me ɖuɔ nuɖoɖoe o alo nuɖuɖu yi ke eŋu ke le dzi o maha. Hum. Sista Dovi, biabia ya menye efiawo ɖeɖe koe wònye o. Ŋutsu, ame sia ame yi ke nye ŋutsu, hum, ye wòɖo ŋutsu ƒe ti nu. Ɖekakpui ɖe sia ɖe yi ke ɖo ŋutsu ƒe ti nu, wolɔ eɖokui si, ye wòta dɔwɔwɔ. esrɔ̃ le xɔ nu nɛ, medze be wòaɖe medze be wòaɖu nu yi ke nye enuɖuɖui o. Nɔ be nuɖuɖu yi ke e ŋke le dzia menye nuɖuɖua beblo ɖe o kple tɔma ƒe nya gblɔ mɔ lɔ. Vevietɔ nuɖuɖu yi wokɔ etsi nuɖuɖu yi wokɔ tsi kɔ ɖe woƒe nya gblɔ mie le. Akple woaɖa nukɔ, woaƒo detsi, woaƒo woawɔ flɔ kple tɔtɔmɔa. Ne nye ŋutsua egbɔdzɔna Ŋutsu le eƒe gbɔgbɔ me. Medoa ŋu, me, me, medo, medoa ŋusẽ e, ŋutsu ƒe e, gbɔgbɔ yi ke le me. Míwo amegbetɔwoa, gbɔgbɔe míenye. Ŋutilã koe le le le gbɔgbɔ ŋuti. Susu ma ta ne amegbetɔ be yeawɔ nane, ewɔ ge vɔ kafi ava ka eɖokui o. Gbɔgbɔe le me wɔa, ele control. Gbɔgbɔe tsri nu mawo. Menye Miɔwoe yetsri ŋtsu yetsri o ta nye me di be mia yi ɖe dzi fuu nenema o, me di be na se egɔme nam. Ebe ma bia be le susu ka ta le dekɔnu mea wo gbena kokoko be nenye be ame ɖe kua yɔ va ɖi amea ƒe ŋti gbalẽ le wo de kokoko mahã. Hum. E, zi geɖe wo nɔ nya ɖewo gblɔ be dukɔ ɖe sia ɖe kple eƒe koklo kokoe. Gake le ema megbea, amegbetɔwo ƒete enu ɖeka koe wonye. Le dekɔnu mea, mía tɔgbuiwo de dzesii be ne ge le gbɔgbɔ mee, agbonu asieke ye le amegbetɔ ɖesiaɖe si. Ke to ne nàse nya ye nyuie. Mía tɔgbuiwo de dzesii be le dekɔnu mee, agbonu asieke ye le amegbetɔ ɖesiaɖe si. Agbonu mɔ wɔa, wɔwɔe na be amegbetɔ la gbe. Agbonu mɔ nye oŋɔti do ame eve. eto woame eve hũ kafra míaƒe ŋutsu edoe le eme, míaƒe nyɔnu doe le eme kple míaƒe teƒe yi ke míedi afɔ dzi toe. Ele woame ade. Ŋku woame eve kpe ɖe eŋuti. Ele woame asieke. Vɔ ele woame nyi ashiekeliɛ nye míaƒe nu, míaƒe nu me. Agbo nu ashieke mae menye ɖeko wowɔe le amegbetɔ ŋuti dzro o. Ɖesiaɖi ƒe dɔ yi ke wowɔ le gbɔgbɔ me. Ta hafi nenye be amegbetɔ kui hafi amea ƒe e gbɔgbɔ yi ke le eme ado o la mie mi mele bɔbɔe o. Ta nenye be nèkpɔ amegbetɔ ƒe ku ƒe kpɔa, ne ame aɖe lé dɔ na ŋutɔ gbɔgbɔ ƒe dodo le amie me afia globi kua mele bɔbɔe o. Ta le gbɔgbɔ ma ƒe dodo mea, ne wòdo vɔa zi geɖea, nano woyi edzi ne amea va ku vɔ. Le dekɔnu me akpɔ be ne ame ku vɔ, wokɔ amea kɔ lie do nu, wokua do akɔ ame lie nu abe gaƒoƒo gbogbo ale alo ŋkeke ɖeka ene. Nano woyi edzi le teƒe ma yi ke ɖeviwo le programme ye kpɔ be nye nusianu mate ŋu agblɔ. Ɖe susu ma ta, mía tɔgbuiwo melɔ̃ be yewoƒe ame netsi teƒe me o, elabe dzixɔse nye be amegbetɔ, ame kuku ɖesiaɖea, nenye be womeɖi wo ŋutilã ke o, ŋutilãe le amee ŋuti, ne womeɖii o, ye womeɖii nyuie le mɔ nu oa, ŋɔlie medzu wo kaba o. Ŋɔlie nɔna eƒe ŋutilã ŋuti. Ta nenye be wova yi ɖi ame ma le teƒe aɖe vɔ ye womekpɔe nyuie o, ye woka wo ŋuti gbalẽ, woyɔ tsia alea hã be hlɔ̃ si woliɛ ne ame kuku. nenye be womele tsi ma ne ame mawo hã zi geɖea, eƒe nugblẽƒea wosɔ gbɔ wu wo nu nyuiƒewo. Ta enu mawo nugblẽƒea wosɔ gbɔ wu wo nu nyuiƒe. Susu ma ta míetɔ gbewo medina be amea ku vɔ wòanye vevesese vɔa, wòagava nɔ nu gblẽm o. Gake egbea va zu be Kristo subɔsubɔ ta eɖia fu be ame le nasee egɔme be ele be ne amee ku susu ka ta wòle be woakɔe va wo de ema hã. Tɔgbi me di be my mom fo bebie me ka ɖe dzi be mi eve gbe tɔ miaƒe bebiewo ɖi. Um, ebe me di ma bi. Ma ɖo ŋuti na be ee dukɔ eve ye le ameyibɔ nyigba dzi yi ke yevuwo me colonize alo menɔ yevu aɖeke ƒe kpɔkplɔ te kpɔ. Dukɔ ma nye Ethiopia kpakple Liberia. Ye le nye bia be Liberia ɖee ɖewo eh, yese bo be America tɔ ƒe du wonye. Ɛɛ, Amerika wɔ kriti kantri ma le Liberia yi ke wona ŋkɔe be Liberia yi ke gɔme nye Liberty. Enu ma eme didi ta nam ŋkeke bubu ne mava ƒo nu kɔ tso ema ŋuti. Ebe tɔgbuimedie mabia be ɖee egblɔ be Kristotɔe yenye ye yedena Katoliku, yedena Katoliki Nyaa mede na Pentekost. Tɔgbui, medi be nàɖe nuya me nam gbã. Anointing oil yi ke zã Kristotɔwo ne ɖee nu nyuie wònya. Hm, ye eveveliɛ, aɖe yeye gbɔgblɔ ɖi. Amewo nɔ nu ƒom be menyo. Medi be mabia wò abe Kristotɔ ene be enyo mahã. Bebia yo tɔgbe ne meɖo ŋuti mekpɔ na ne mekpa message siwo va wonɔ gbɔsum. Gake ne mi geɖe Bible ma First Corinthians chapter 14 verse 23 eƒo nu kɔ ku ɖe eh, tons ye gblɔ mi nɔ yi ke nye aɖe yeye. Bible be Fi mawue le xɔe si mabie mɔwo nyemenya o. Ebe nenye be mi ƒo ƒu, ebe nenye hame bliboa ƒo ƒu ɖe teƒe aɖe, ye wole Yehowa Mawu ƒe gãnyenye dom ɖe dzi alo wole nu ƒom, ye ko enyae gblɔm wole le woƒe nuƒoƒoa mea, enye gbegbɔgblɔ yi ke wo ŋutɔ bliboa kura womele eme sem o. Nenye be ame aɖe ge le wo dome ɖe, vevietɔ amea menye hamea me Metso ha ma me o. Ye menye Kristotɔ ɖi. Ɖe mabu be mile ɖaʋa dzem o mahã? Nenye be aɖe yeye Mawu ŋutɔ kɔe nɛ mi be migblɔe. Susu ka ta Bible gale question ma biae la? Eɖɔ li mese quotation Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta wuiene kpukpui blaeve vɔ etɔ̃. First Corinthians chapter 14 verse 23. Megabia nye question aɖeke o va yi xlẽ teƒe ma. Eyi dzi le gbɔbiam be ɖe anointing oil. Well, nye menya be woŋlɔe le Bible me teƒe ale be ne wokɔ an- anointing oil kɔ nɔ gbe dom la o. Vɔ ne ge ɖe Bible mea, King Solomon, anointing oil la enye ami aɖe tɔgbe yi ke Jewswo alo Israeltɔ ne wogbɔna efieɖoga wokɔɛnɛ ɖe enyi ƒe aɖu alo atiglinyiwo ƒe aɖu. Wowɔɛ abe kap ene ye wo ƒe aɖe le fefefem ye wokɔna anointi oil ma le nu mɔ ma va kɔkɔ le tame ne aƒetɔ abe dzesi dede ene. Abe ale yike mi miedea eʋe nyigba dzi nɔ be na ɖo fia ɖo wolie fie ava yi de xɔa. Woawo die dzesi fie wokɔ anointing oil. akɔkɔ le tame nɛ. Wotrɔ ge le ŋuti kekekeŋ, eƒe awu kple nuwo katã awɔ pɔtɔpɔtɔpɔtɔ. Mele teƒe aɖeke be wobe anointing oil ye Jews alo wokɔ nɔ gbedola o. Gake nye menya mɔe dzi wòto hafi va o. Wova kɔe le gbedola ta. Teƒe mae, enu mee nye menya tso ŋuti magblɔ be le. Meda gbe manya gblɔ na be nèle wɔna ya kpɔ. Metɔ tɔgbe akɔsu adelia, enyee nye fiagã alo paramount chief ne ŋu mee. kple ƒego lɔgoewo katã. Gbadagba ma nya gblɔna be wohã nèle alɔ̃ dom le gaƒoƒo ya me. Nye kpekpeɖeŋu yi ke mehiã tso gbɔwò koe nye zero two four three four zero eight zero eight six, zero two four three four zero eight zero eight six. Wɔnae wɔ mí li, meganye wɔnae ke atsi amewo abe. Patience afi Ashangbɔ hawo ɖeɖe dzi ko hã wo hã kpe ɖe mí ŋuti ale be míakpɔ aleke míewɔ ge egbea be wòade teƒe ma hã. Ne wòanyoa nye producer be maxɔ dometsotso kpui ale two minutes pɛpɛpɛ metrɔ gbɔna o.

Esesẽ loo yoo, ewɔa nublanui paa. Nye me nya tse me wa, aƒe nu nye le dɔme ƒe ɖi ka. Nenye ƒe mebe me yien ma kɔ adzigbɔ ɖe la si wòbɔ kɔ. Kpɔe atsitre le eŋe vidzidziwo katã le St. Stephen eh, Catholic Church yi ke le Koforidua Nkrakain ƒe afɔdome eveawo alo ewoe yi nio Matsitrɔƒetu ƒe afɔdome ahade edziƒo na mía nɔvi yi ke alo mía dada yi ke woyɔna be Mrs. Nyadzi. Nyitsɔ alo kɔsiɖa ye mee míese be esrɔ̃ sẽ vɔ aɖo yia edze be wòadzɔ ye tae wòdzɔ ɖo. Amegbetɔ dzɔna ku. Ne dzɔa la, evena. Gake bibie nye be ɖe nènya ale yi ke nɔ ge wò gbɔ tsɔa? Yehowa Mawu nede dzi ƒo na wò, ɛhɛ, Yehowa Mawu neve nu wò ale be wòade dzi, because menya be mi ame eve ma, ame aɖeke meklã mia domi o, ye nye mekpɔ hã be mitsi tre kple ame bubu aɖeke o, mi ame eve ma ko zɔna, be alekeke-aleke ke wòle hã, Mawu ƒe ɖoɖowoa menye míwo amegbetɔ ƒe ɖoɖo. Emenyonyo ge na wò. Felix agbe ve nenamisi ɖi wò. Yi Manuel to ti me ne na CD bla ve vɔ ɖekɛ Philip Agbovi CD woe atɔ ye ne na mi Simo ga ku na mi CD bla eve Christ eh, Christiana Awudza ne na mi CD bla eve ye ne ma ke nye Agozi Kɔku Senyu CD bla ve Richard eh, Wovayi ke ŋkɔ ye nye me nya be ʋe ŋkɔ ye nye Richard Wovayi ne na mi CD ewo Abigail Banahini Abigail Banahini na mí CD ewo ye nema ke nye Anthony Logojo, Anthony Logojo na mí CD ewoe eve, Michael Wɔnyo CD woe ne na mí, Moses Mensah na mí CD bla ve, Kofi Raphael Gbenu Gbenɔ ne na mí CD bla ve, Celestine Kɔku Nate CD bla ve ye ne na mí, Delali Agbe wokea agbe ke sidi blane ye nema ke nye vinolia eh, bedzra sidi woe nena mi wonda wonda dugbate sidi bla ene vɔ ɖeke ye nema ke nye kristiana eh, kumado sidi woe nena mi visentia tɔnyi sidi wo mensan elias dɔdɔe sidi wo emmanuel kpoku Kpoku si ɖi wò ye nèma ke nye Seiram Kudjo Zida. Nena mi CD bla eve. Tɔgbi teacher me nye enye va gbɔwo le pan Africa TV leti etɔ yiwo va yi medi be mase nuyiwo gɔme ebe medi be naɖe enuyiwo me nam mabie be ɣekayi alo ameka tɔgbiwo kuna hafi wozana enyagbe yewo emu zi eyi kɔƒe, kpo ge le si, etrɔ megbe ati ge le si e alɔ ƒui alo kpe le kpe le hum kpe le ye si kple e. eyi eyi kɔƒe ok menye be yina kɔƒe o eyi kɔƒe kple ok ok le eʋawo ƒe dekɔnu me eku nye nane kusalagatsi nye nane yi ke vɔvɔ le eŋti ye ta wometsɔ ko yɔ eku ƒe ŋkɔ kpata o. Nenye be ametsitsi aɖe yi ke nye eduawo katã ƒe hunɔ e eduawo katã ƒe trɔnɔ etrɔnɔwɔwɔ liekpo la si ɣesiaɣi ta nenye be kpo wogblɔ be trɔ nenye be trɔnɔ kpoa megblɔ be kuɔ ekpo ye le mɔ le la sia wogblɔ be ekpo ge le si alo kpo ge le si kefi be etrɔnɔ ma eku ye ne ma kɔ nɔ be eyi ɖe kɔƒa dzixɔse nye be mía efiewo meku na o ye ta nenye be ne efiewo le dɔ le le gaƒoƒo ma me blema woɖe na fie mɔ la le duɔ me kɔ yina ɖe kɔƒe yi ke me eh, woƒe trɔnɔwo nɔ ye ta nenye be fie kua wodoa, wogblɔna enya me nye ma alo wode ba mo ne nya ma gblɔna be eyi ɖe kɔƒe. Ta efiae kua ye wogblɔ be eyi ɖe kɔƒe. Ye nenema ke egayi dzi be nenye be wobe alɔ ƒui alo kpe le ye sia e e nenye be ete le nyawo ƒete gblɔ ko le be na nya nua ɖe zi geɖe wɔ ne bokɔ kua ye wonɔ ʋegbe ma tɔgbi zã ese wɔna ɖi. Ye nenema ke e nenye be ame yi woyɔ mɔ le be vɔnɔviwoa wɔwo ne wokua. Ye wogblɔna be, Eyi nake gbe! Eyi nake gbe! Wo wonɔ gbɔgblɔa nenema. Ke nenye be ɖevi kui, ye wogblɔ be etrɔ megbe. Nenye be ɖevi ekua, ye wogblɔ be trɔ megbe. Dzixɔseɛ nye be ɖeviɛ metsi ɖo teƒe yi wòle be wòaɖo o. Ɖeviɛ metsi ɖo ametsitsi nu hafi wòku o. Ye ta dzixɔse nye be etrɔ gbuglɔ gayi ɖe wo wɔlawo gbɔ. Ye ta ne ɖevi kui, wogblɔ be, Oo. Juliana ƒe vi ma, etrɔ megbe etsɔe va yi. Efia be egbugblo ku. Nenema wòle ema. Tɔgbuimedie mabia be ɖe mía tɔgbuiwo hã ɖe marital cancer yi ke wɔm wole fia ɖe esrɔ̃ɖeɖe ƒe aɖaŋuɖoɖo kple esrɔ̃ɖeɖe ƒe mɔ fiafia ɖee ɖe wònɔ mía tɔgbui kple mía mamawo domea? Enɔ wo dome va yi. Woawo tɔ edze egɔme tso keke ɖevime. Wonɔ nu wɔm ale be ne nenye be nyɔnuvi wɔ nana wogblɔ nɛ be ao, enu ye wɔm mele ao, womekɔe yi atso ƒe o. Nyɔnuvi te mlɔ anyi mefɔ kaba o, wogblɔ ge na be ao, ŋu nake. Ta enu mɔwo tɔgbi anɔ le wɔ ŋu gegem le tame ne ɖevia hafi ɖevia nawɔ atsi agblɔ be yeaɖe srɔ̃a, enya nu geɖewo. Ta mía tɔgbiwo menye be amae srɔ̃ ɖe ge vɔ o. Wosusu tsi wònya nu vɔ hafi ava lée da ɖee atsɔ wò srɔ̃ɖeƒe akɔ nɔ kpɔɖeŋu wɔnɛ o. Ao. Kɔ tsitsi kple nɔkɔa nuyiwo katã wɔ nɔ la ele kpɔm ne detsiƒo ga loo ƒoa detsi ŋkɛ ele be ne ekpɔ be ke me detsiƒo ga nɔ gblɔ be ekpɔ be etɔ ye fofo ƒe detsi ye ƒo me la ekpɔ ale me le ƒo mea ele abe me nya nuyi ke doa dzidzɔ ne me nya nuyi ke doa dzidzɔ ne me nya amɔ edzi o toɔ hafi dzidzɔe ta ko le nya ma ƒe te gblɔ ma kansle ma tafi ɖevie na atsi kua etsi kpli nu mɔ me nye be ɖe amie tsitsi ge vɔ axɔ 30 years Twenty eight years vɔ wònya nusianu vɔa kafi wòava kuvɔ elabe srɔɖeƒe amesiame kpakpli tɔwo esrɔɖeƒe ɖesiaɖe kpakpli nyae le eme ta womate atsɔ wò srɔɖeƒe be yele kpɔɖeŋu wɔne ele mietɔgbuiwo me paa tɔgbi miemama xɔ ƒe emianɔ xɔ ƒe seventy years eƒe bladre wogblɔ nam be yekeme xɔ ƒe ɖeka ye mia emiatɔ ku ta ewova ɖe ŋutsu bubua ŋutsua hã ku mianɔ waho vɔ vɔa still ega le mía e esrɔa kpɔm esia yi ne ku dra kpɔe aɖo ya nyɔ kple vɔvɔ lalɔ me bebie amewo gbɔgblɔm fia be ele be wòadɔ kple ŋutsu bubu yi ke ato ago aho go nɛ hafi susu ye ta wonɔ nya ma gblɔ nye be e nenye be srɔ̃wò ku, yi wòzu be wò kple ŋutsu aɖe mikpɔ dɔ ye wòaho vɔ ŋutsu aɖe dɔ kpli wòa, ke ŋɔlia megatena ɖe ame ŋuti o. Susu ma ta ƒo nɔ nya ma gblɔ be ŋutsu netu aho go. Gake vevie nye be nenye be mienɔ gbe be yemele ŋutsu bubu aleke ɖe gɔ ɖe? Gbã mibiae be ɖe aho goa ɖe etui da ɖea? Alo aho goa ɖe egbɔ, ekpɔtɔ le ŋutia? Ke gbe be yemele ŋutsu aleke ɖe goa? Togbɔ be nèwɔ aho vɔ hã la, ele be ahoekea nanɔ ali dzi na wò. Ta ne me, mela, me, mewɔ nu ye vɔɔ la, ne gbe be yeme nu ye wɔ ge la, godogodo la, woge va nɔ nu ƒo do na nyi tsɔ kɔsiɖa me gbɔ dzi yi ge le teƒe ma. Wona me nya be Time de ga ke ma kpɔ la be William kla gbo na mi CD wuiatɔ̃, Obed, Seth, e, dzie kpɔ, CD blaeve ye nena mi, Janet, Akɔsu, yi ke nye mama.